bogaetsho dumela gape re buile re mo konka online e le sekutlwana sa rona sa metshameko mo motsweding ya fm o amogela kwa gago wa ka metlha ke bua jalo ka wa tile jacobs mme ga ke tle go tsamaya ke le nosi ke tle go tsamaya jalo le wa rabile raorao ga borone mo leetong le la rona mmogo mo go lebelele metshameko le go fa dikgang tsa metshameko e e farologaneng rabi o amogetse ke go leboge o je ke bue gape ke go dumedise ke lebogela tshono a re lebelele lefatshe la tsa metshameko gore ntse le tsweletse go ka fetoga ka tseleng ntseng jang ntlha ya rona ya ntlha e re buang ka yone mo tsatsing la gompieno re be re lebelela jalo bolotloa um eh, ba netball south africa ba itsisitse jalo fa go le mokapteini yo mošwa yo o tlileng go ka rwala jalo setlhopha se yo o tlileng go nna jalo kwa setlhoeng mo sekepeng sa setlhopha se sa bolotloa ke bua jalo ka kganyisa chawane lengwe la makgarebe a nang le talente mo aforika borwa Mme tsholofelo ke gore o tla ba tsena mo ditlhakong tse dikgolo ee tsa ga Bongi Msomi mme ra le tsholofelo ya gore a ka dira go utlwala mo setlhopheng se. Ke dumela gore ga ne bakatisi ba tlhopa lekgarebe la Khanyisa ba nnile disanyane, ba kgona go ka feleletsa ba tsaya tshwetso ya gore ke ene a ka re etelelang pele. Mme yaka o ntse o tlhalosa gore Bongi Msomi o dirile mme re tswelela go ka mo rolola hutshe le go ka mo tlotlomatsa ka tsotlhe tse e leng gore re kgonne go ka di fitlhelela ga etelela pele setlhopha sa le Spar Proteas. Yaka ne re bua mo malobeng, OJ, gore re kgonne go ka bontsha lefatshe gore Re kgona go ka amogela baeng le go ka netefatsa gore botlhe ba sela morago tsa merero ya bolotloa ga go te sejana sa lefatshe se tshwaretswe ko nageng ya Aforika Borwa ko Motse Kapa ba bontsha gore ne ba le mo lapeng mme ebile gape le serodumo sa bolotloa ntse se tsweletse go ka gola mo kontinenteng ya Aforika le mo nageng ya Aforika Borwa. Ke tsaya gore sengwe se Bong Jim Suomi a ka feleletsang a ipela ka sone ke go etelela pele gape setlhopha sa bosetšhaba sa naga ya Aforika Borwa ka ngwaga wa 2019, kete pedi le some le borobongwe, ga ne re fetsa mo maemong a boone ne go sena ope o ne a dumela ka nako eo gore Aforika Borwa Re ka feleletsa re gora go le gatlase ka makgaolakgang. Matlho otlhe a leba ko go Khanyisa, mme ga re lebe ko go ene fela. Re le maAforika Borwa, re tsamaya le ene, setlhopha se tsamaya le ene, re ba tswelela go ka godisa tsa merwabolotloa mo nageng ya Aforika Borwa. Re sa tswa go nna le tona e ntšha ya metshameko, Gayton McKenzie, yo o bontshang lerato, yo o bontshang um tšantšello yo o bontshang gore o rata go bona metshameko ya aforika borwa e e farologaneng ya kwa mankalekaleng morago sa se dirilweng jalo ke setlhopha sa diboke um re bone setlhopha sa rona sa cricket le fa ba sa kgona go ka fenya jalo sejana sa lefatshe o bona motshameko wa bolotloa kgolo wa bone ntse ka tsela ntseng jang ebile thotloetso kgotsa ke monokeng e tla tswa mo toneng e le ntseng jang ga go na le sengwe se ke tleng ke ipele ka sone o je ke go reetsa seromamowa se se tona sa Setswana mo lefatsheng mo gone re kgona go feleletsa le re sedimosetse le re itsise tota kgotsa le re fatlhosa le re fa tshedimosetso eo ka metshameko ya bolotloa ka gore mo malobeng e ne e kete mo go tsa merero ya bobegakgang e kete metshameko ya bolotloa e salela ko morago mme ka tsela e metshameko ya bolotloa e ntse e tsweletse go ka gola ka yone go na le sengwe se ne re bua ka sone pele ga re simolola thulaganyo ya re tlhalosa gore o mo tlhalosetsa fela gore metshameko ya bolotloa thata ebile kwa dikolong e ntse e tsweletse ka gola dikgaisano le kwa ditheong dikgaisano di nna gone go raya gore mokatisi ga a simolola go ka tlhotlha le go ka batla talente a lebelela dingwaga tse di tlang o a itse gore o leba kae mo malobeng ne re ipotsa gore wa go leba kae le gore kwa yang gone a go tla kgona gore gore gore ga go te o kona o ko provinceng ya KZN ke ya sekai mongwe ba kgona go feleletsa morare ne ke lebeletse kgaisano e e rileng ko provinceng ya Northwest mme dikgatiso ke itse lebelela fa ka gore nna ne ke bone motshameki o rileng le o rileng ga ke re o sa budule mme ke bone tlhase re ka mo apaya ka tsela e ntsinyana dikgaisano tshwa le bo Telkom Netball League di thusa thata oz go raya gore go a bontsha gore re le naga ya Aforika Borwa re simolola go ka tsenya marapo dinameng ga re bua ka tsa merero ya bolotloa. Re tswa mo ntlheng ya bolotloa re leba jaanong motshameko wa diatletiki setlhopha sa rona sa Aforika Borwa se gorogile re bone jalo makolwane a le mabedi a goroga um ke bua jalo ka lekaona la nkwana ga mmogo le lekaona la walaza um go na le masa gorogang ba le babedi maswanganyi ga mmogo le akani ke a solofela ba saletse di-tournamente tsa bone ka koo um re bone jalo tatiana smith le ene a goroga mme maaforika borwa ba ba amogela kwa boemelafofaneng jwa over tambo tiragatso e Ga e se lekgetho la ntlha Aforika Borwa e tla ka dimetale, mme fa o lebelela dingwaga tsa basimane ba ba tswang go tsaya metale wa selefera, lekgetho la ntlha mo metshamekong ya diatletiki, Aforika Borwa e bona selefera mo kgaisanong eo. Maikutlo a gago ke eng mo ntlheng eo? OJ, Ne ke moreeleditse wa Laza ga ne a buisana le bobegakgang. O buile mafoko a botlhokwa thata a ke tsayang gore re tla a gopola ga dingwaga ntse di tsamaya, a tlhalosa karolo e e tshamekilweng ke Akani Simbine ga ba simolola ka di-heats mo go tsa merero ya relay le a baya kwa makgaolakganyeng a re sa ntlha se a ba reetseng sone a ba re a re Le tlwaele, ke botshelo bwa lona anong go tloga fa bo. A re balatedi ba ba leng gone ba, le gotlhe ko re ka yang gone, ka gore ka ngwaga wa 2028 re ya ko, kwa Los Angeles. Ne re bua ka yone mo, mo thulaganyong ya rona e fetileng, gore se, se naga ya France ba se dirileng, se tsenya kgatelelo mo nageng ya, ya Los Angeles, ga re bua ka um pulo semmuso ya metshameko. Mme Wallace a tlhalosa gore, Akani ne a ba tlhaloseditse gore, le sa akanya thata ka medale. A re emele Aforika Borwa, re tlotlomatse maAforika Borwa ba ba tshotseng nako go ka reetsa seromamowa, go lebelela thelevishene, go reema nokeng, go romelela melaetla, melaetsa ba dirisa mafaratlhatlha. Mme a re netefatse fela gore maAforika Borwa botlhe ba tshotse matsapa, re lwa ka tsotlhe tse re nang natso. Ga re bone medal e re o bone. A re o buisiwa se ke ntlha ya gore e kete e ne go na le ba bangwe ba ne ba utlwile botlhoko thata, ba feleletsa ba bua mafoko a e leng gore a feleleditse a ba utlwisa botlhoko ene ka nosi ga ne a lebelela dikgang. le go ka utlwa gore go diragalang ko nageng ya aforika borwa ga ne a kane a fosa ka kgato fela o je go ka bona medal wa, wa bronze kgotsa medal wa selefera ga di bua ka tsa merero ya 100 meters mme a re a kane o bontshitse maitemogelo gore o kgonne go ka feleletsa a ema gape ka maoto a iphophotha a ba boa a rotloetsa bone mme ene a na utlwile botlhoko ka ntlha gore go o feta kgona- bone ka nako e kalo a ba kgona go ka boa gape a ba rotloetsa oji a re seo se tla nna le ene go a go ile o tla agelela go tswa mo go seo Tatiana o tlhalositse fa a latlhela seditsi mme ga ke itse o ikutlwa jang mo ntlheng eo a re tla bona tatiana o mongwe ka bonako kgotsa e tla re tsaya nakonyana gore re bone tatiana o mongwe ke tsaya gore nna ga aforika borwa go na le tsela e re kgonang go ka nopola ka yone ga ke itse gore a re lesego kgotsa bakatisi mo diporofense ka go farologana mo go tsa merero ya go thuma oj ba na le leitlho le e leng gore la tshosa malobeng kile re ipela ka bonatele ditoete O ntse o tlhalosa ka Tatiana Smith, Mo dingwageng tse di fetileng ke ile ra bona gape Chet Letlow a gaisana le Michael Phillips. Michael Phillips o ne a go ne a boifiwa thata ga o ne o na le ene mo go tsa merwa ya butterfly, ne go buiwa gore ga gold ke ya ga Michael Phillips. Lona ba ba latelang le tla bona gore le tsaya eng gore le kgone go feleletsa le palama mo podium-eng. Mme selo se se tsayang gore se botlhokwa thata ke gore re a go leba kae, re a go leba ko go mang, mme se ke dumelang mo go sone ka mo Aforika Borwa ke gore mo dingwageng tse ntse di feta go na le dikgantshwane tse ntse di tlhagelela nako ya bone e fete mme re le Aforika Borwa ke a go tshepisa gore ga re ya kwa metshamekong ya di-olympic kwa Los Angeles OJ go tla bo go na le sekgantshwane se tshwanetse se tla go tshwanetse re se lebelele thata
Re leba ka fa nageng ya baagisane, lehatshe la Batswana, um ba ipitsa jalo gore ke lehatshe la Batswana. Re bone jalo le tsile Tebogo a ne a diragatsa se, ope a na sa se solofela mo kontinenteng ya Aforika, ope a na se solofela kwa Botswana, ope a na sa se solofela mo lefatsheng, a bona jalo metale wa gauta. Mme a sa o bone fela metale wa gauta, a o bona kgatlhanong jalo le mongwe wa baatlete ba ba tsewang le baatlete ba mema kwa godimo se go le thata jang mo mapelong a makhutshwane ke lebeletse naga ya america united states of a bontle jo bo senyana ka sepe bontle jo e leng gore oj re tla tswelela go ka rupelela bana ba bannye ba ba ba eletsang go ka ipona ba tsaya karolo mo go tsa merwa 200 meters ka ntlha gore ke lebeletse le ena a tsena ka yone ka makgaolakgang o tsene iketlile O tsene a bontsha gore o batla go ka tsipamisa mogopolo wa ga gage. Noa o mmone gore o tsene ka tsela e ntseng mm. jang. Mme motho mongwe a ka feleletsa a re Noa ne a bontsha go itshepa. Go na batho ba tle ba re go na le mola magareng ga go itshepa go etefeletse le go ikgogomosa mm. yaanong noa ene a ka feleletsa a ra ga a bua ba re ke a itshepa nna Ne ke tsena yalo ka ntlha ya gore ne ke itshepa. Mme yo ga lebelela Tebogo tse e ne e iketlile, a tsepamisa mogopolo wa gagwe mo go sa tlileng go ka se dira, ke tsaya gore seo se mo thusitse. Mme nka se tseo seo fela e be ke feleletsa ke re ke sone se dirileng gore a fenye OJ. Ke tsaya gore ipankanyo ya gagwe e nnile botlhokwa thata, mokatiso wa gagwe o tshamekile karolo e botlhokwa thata le ene ka tsela eo ka ntlha ya gore nako nngwe letshogo la tla. Ke ipotsa go dira ka tsela e ntseng jang ka gore le ene Tebogo ga ne a tsena mo kgaisanong eo, batho ba le bantsi kgotsa mo makgaolakgannyeng ya ka ntse o bua no go te noa liles noa liles noa liles ke ene a go fenya le makwalo dikgang ka go farologana ke ka moo ga ne a fetsa bo gote e go ka ba bongaka go kaiwa ga na le covid-19 mo kontinente ya aforika ne re sa dumele ebile ne go kwalwa le melaetsa gore ee A re tlotlomatseng tebogo, tebogo o bontshitse gore kontinente ya Aforika, naga ya Botswana, talente e gone. Mme fela re tse re le mo gone ntlha eo, re bone lebala la gabo rone, lebala la bosetšhaba la ka kwa nageng ya Botswana le tletse phollela, go ne go sena ko o tla kgwelang mathe gone, le tletse thi mo kamogelong ya basimane ba ba neng ba emetse naga ya Botswana kwa metshamekong eo. Moporesidente wa naga le ene o ne a nna le lefoko, a tlotlomatsa setlhopha se segolo thata jang e ne le tsile tebogo. Re a solofela gore naga ya Botswana e tla dira le go feta fa gabedi go feta jaaka ba dirile mo metshamekong ya monongwaga mo nakong e tlang. O bua nnete, ke tsaya gore se ke sengwe se e leng gore ba ka ba tswelele go ka se keteka e bile ga nkitla ke ba fa nako ya gore ba se keteke go fitlha leng ka ntlha ya gore ke phitlhelelo e tona mme ke tsaya gore le ka kontinente ke itumela se e leng gore a se dira gantsi ga ke kgatlhanong phitlhelelo tsa tsa dikgantshwane tshwane le bo usain bolt o j re ba keteka thata ga re kgatlhanong ebile re le kontinente aforika gantsi go tle go bue ka rona gore ga motho a dirile bontle re a bua ka ene mafaratlhatlheng re kwala ka ene ke tsaya gore letsile tebo go tshwanetse re tswelele go ka motlotlomatsa thata ka ntlha gore se se tla re rotloetsa gape le mo kgaisanong e tlang ya di-olympic kgotsa di-commonwealth games gore a tswelele go ka gola le go tswelela go itse ka gore ga ne ke lebelela o na le dingwaga di le masome a mabedi og go a bontsha gore dingwaga santse di letla thata ebile santse re ka solofela go le gontsi mme re ka moema re ka moema nokeng baagi ba naga ya botswana ba moema nokeng le rona ka kontinente ra tswelela go ka feleletsa re moema nokeng mo dikgaisanong tsotlhe tse e leng gore o tsaya karolo go tsone ka ntlha gore ke ratile sa ne a se bua ke tsaya gore ga se kgatiso ya di-olympics ba tla mpankanyagela gore le wena o tla mpankanya gore a ka e bona sentle a bua a sena go ka fenya ga ke gopole gore ke kae mme o ne a buisana le obega kgang a re mme kana re tlile go dira kgatiso e ga a sena go ka fenya merelo ya gauta e ne ntse e tshwabitswa gabetsagabetsa gore re tlile go dira fa re tlile go dira Re tswa mo metshamekong ya diatletiki re le ba jaanong mo metshamekong ya kgwele ya dinao um re a itse gore bokhutlo jwa beke bo re tsena mo go bone ke bokhutlo jwa beke jwa metshameko ya kontinente mo ebileng re bonang jalo setlhopha sa um ka fa nageng ya botswana setlhopha sa jwaneng galaxy ba boa gape ba tlile go nna le seabe mo metshamekong eo setlhopha se gopola gore se katisiwa jalo ke mo aforika borwa o tswa ka fa nageng ya aforika borwa o tswa mo seng ya foreistata o tswa kwa bloemfontein ke bua jalo ka morena ramorebodi ke eno e leng gore o katisa jalo setlhopha seo makgetlho le mmalwa a fenya bosimega jwa lega le setlhopha seo sa tsoneng galaxy mme o tla ba thulana le setlhopha sa african stars motshameko o tshamekelwa jalo ka kua gaborone mo lamatlhatsong ura ya boraro mo tshokologong mme o bontshitse morena mo makgetlhong a le mmalwa eh, batho ba le bantsi e kete ba simolola go bona morena a le kua setlhopheng sa um eh, tswaneng galaxy mme morena

ga ne sekhukhuni se sa ntse ba batla mokatisi pele ga ba ka itsise Peter Haebala e leng gore o kgaogane le setlhopha leina la gage kile la kgabola ebile a ba a bua morena Ramorebodi gore ga se la ntlha gantsi ga ditlhopha tse dirang tiro kwa Betway Premiership go te di batla bakatisi leina la ka le na ntse le feta ga ke kgatlhanong kgotsa ga ke re ga ke batle go ka boela gae mme go tla ka matlole mme gape tshwanetse ke buisane le botsamaisi jwa Jwaneng Galaxy ka gore go fitlha fa ke itumeletse go dira fa le bone ba itumelela tiro ya ka Jaanong keletso ya me ke go bonetefatsa gore ke tswela ka godisa setlhopha se thata mo kontinenteng ya Aforika. Ka ntlha gore OJ o bula katlego ya gagwe ko nageng ya Botswana, o tsweletse go ka dira bontle gape le mo kontinenteng ya Aforika mme o a bontsha gore tactically ke mokatisi o na le matlhale a mantsi ebile le batshameki ba gagwe ba kgona go ka tlhaloganya ka gore nka tla ka dikakanyo. Mme ga go sena batho ba e leng gore ba ka diragatsa se e leng gore ke a se akanya, ga gona sepe se ka feletsa re agela mo godimo ga sone. Morena, se a kgonneng go ka se fitlhelela kwa setlhopheng sa Jwaneng Galaxy ke gore tsela e a akanyang ka yone le tsela e batshameki ba kgonang go ka dira se e leng gore ka gore ko ikatisong ga re bone, OJ, ko ntleng ga go bidiwa bobegakgang gotwe ke se tla bobegakgang gore ba tle go bone re ikatisa ka tsela e ntse ebile ga re ba bontshe gotlhe. ga ja se sephiri seo mme o kgona go feleletsa o tlhaloganya gore mokatisi o batla eng o bo kgona go ka diragatsa seo seo se dira gore mokatisi a ipile thata ka batshameki ba gage
go ntse fela jalo motho etsho mme re kgonne go ka buisana jalo le ene mokatisi wa setlhopha se sa tshwaneng galaxy e le morena ra borebodi re utlwa maikutlo a gagwe gore o bonela pele jang motshameko wa gagwe kgatlhanong le setlhopha seo sa kgatlha le setlhopha sa African Stars se se tswang jalo kwa nageng ya Namibia fa re tswa mo ntlheng eo ya mm, Jwaneng Galaxy re leba jaanong mo setlhopheng sa ka kwano gae setlhopha sa Orlando Pirates ba tsena mo leetong ba leba kwa setlhaketlhakeng ba leba ka kwa Madagascar wa go thulana jalo le setlhopha sa NAPS E Ba lobakanyana Pirates ba sa diragatse bontle mo metshamekong ya kontinente, ba sa fitlhelele se ba kileng ba se fitlhelela ka ngwaga wa 1995. Ga ke itse gore re a kopana nna le wena, ke itse gore re tlile go nna le tshono ya go ka sekaseka tsa merero ya metshameko. Go na le potso e ne ke re ke tlile go go botsa yone, ke re ga nkitla ke mmolelela mme ke tla go botsa ke sena go ka ba tlhalosetsa leeto la setlhopha sa Orlando Pirates. OJ, ba leba kwa, ba go lebagana le setlhopha se e leng gore ga di boa ka CAF Champions League. ka 2011 ba latlhegetswe mo legatong la ntlha, preliminary round, ka 2014 ba latlhegetswe gape mo legatong la ntlha la di-preliminary round. Setlhopha seo ba dirisa lebala le leng gore lo fitlhela kwa Mananarivo ga ele gore ke e bitsa sentle mme ke ke a dumela gore ke e bitsa sentle le ka feleletsa gore balatedi ba le dikete di le pedi makgolo a matlhano 2500 ke a lebala le re le tletse ke sa ntlha se ke tsang gore Orlando Pirates ba ka feleletsa ba re Mo lapeng go na le go nna le dikete di le masome a mane, re tlwaetse go ka tshamekela mo lebaleng le gore le eleng le motshameko wa bone wa ntlha ko Orlando Stadium ke ne se go la go ka dira le wena, lebala le re tletse thi. Mme ke tsaya gore seo ke sa ntlha se ba ka se sutisa gore setlhopha se re lebagane le sone sa NAPS sa go nna le balatedi ba e leng gore ba bantsi go siame. Se sengwe se ke tlang ke ke ipotsa sone ke seemo sa lebala, ntse ke tsweletse go ka batlisisa, le ga re simolola thulaganyo gore a ba go tshamekela mo ke lebala la TEF tlhaga ya maitirelo kgotsa ke lebala le e leng gore ke la tlhaga e leng gore re tlwaetse ee le ebile gape le gore a e se se ka letla gore Orlando Pirates ba tshameke kgwele gore Orlando Pirates re itse gore ba e tshameka mme ebile ba ka se iphitlhise ka seo ka go ntlha gore ga o tswa ka naga Aforika Borwa o tshwanetse o bankanye mogopolo wa gore le go a fitlhela lebala le e leng gore le tlwaelegile le e leng gore tle re ke carpet ya ka re e tlhalosa mo mmileng ya ka o tsena Orlando Stadium mme ke tsaya gore se sengwe se tshwanetse ba se ba leke go ka feletsa ba se ntsha mo ditlhaloganyong tsa batshameki ke bua ka technical team ke gore ba lebale se se diragetseng kgatlhanong le Jwaneng Galaxy ke setlha se sesha ba kwadise batshameki ba nang le diphatsa ba ba diphatsa bo Gilberto ba gorogile kwa kwa setlhopheng ba sa ntse tshegofatso ma ba sa santse le gone evidence magopa o kgone go ka nosa mo motshameko mo kgaisano ya MTN motshameko wa ntlha wa setlha wa setlhopha semmuso batshameki ba gone sengwe se se tlang se se nkita tsebe ke gore gantsi go ya kwa metshamekong e tshwana le OJ mokatisi na le go tla fetola batshameki a re a ke fe batshameki ba bangwe tshono ka ntlha gore go bua nete Orlando Pirates ba na le dinaledi tse dintsi a ba re a ke fe ba bangwe metsotso gore tle re ga ausi ya go bala di ke itse gore ke na le mang yo e leng gore ga a kgakala go le kalo-kalo keletso yaka ke gore a dirise batshameki ba e leng gore ba tshamekile kgatlhanong ba super sports united a lwe ka tso tsa nana tsa gore ga go kgonega ba bone ba sa ntlha ba kgone go ka nosa nno ya go eta away goal kgotsa ga ba sa kgone go ka nosa ba netefatse gore ga ba nosiwe, ba boele mo lapeng mo nageng ya Aforika Borwa go na le sengwe se e leng gore ba itse gore ba kgonne go ka feleletsa ba agela mo godimo ga sone. Mme gantsi mo go tsa merero ya kgwele ya dinao re ka bua tsatsi la motshameko ka Lamatlhatso ka ura ya bongwe maemo a bosa a go ba ama ka tsela e ntseng jang ka ntlha gore motshameko wa bone wa ntlha mo setlheng o je ne le maitseboa ne le ka ura ya borataro ne ba tuka mo alakae ba taboga motshameko o tshamekiwa ka ura ya bongwe maemo a bosa a go ba ema ka tsela e ntseng jang.
ke a itse gore fa ke tla go bua se se ke tle go se buang se o tla bole mo lefifing o tsipotsa wa
a timela go na le go na le nomoro ya bolesome e tswile mara a motho a ka gore a rrabi eh, nomoro ya bolesome e tswile e fiile maswanganye mo metshamekong ya caf champions league o ikutlwa jang ka ntlha ya gore motho o na ya para ga o mo itse yo ntseng e beilwe ka ntlha ya gage ke bua ka jomosone mme yo o gaufi yo o ka mo itseng a jomo se o ne a tshameka one o se o bo o belego um ga re bua ka steve lekolia ee o ka gopola sengwe ka steve lekolia me a ke itse maikutlo a gago steve lekolia a re tse steve lekolia steve lekolia maswanganyi fela fa o ba lebelela ba le babedi a gore maswanganyi o gorogile gore a ka fiwa nomoro e bokete eo ka gore mongwe wa yone ene a re ga se a belego motho wa nomoro eo ke potso e ne ke re ke a go botsa yone eo yaanong maitemogelo a gago je o kgone o ka feleletsa o bontsha gape gore ke tlile ke akantse ka tsela e ntseng jang ka ntlha gore e tsositse dipuo tse dintsintsi tse dintsintsi mo nageng naga ya gago ka bogare ba bangwe ba re go siame ke nako ga gona o mongwe gape o ka e newang ga ba lebelela setlhopha mme a ke go araba o je keletso ya ka le nna ne kete e mo go tsa merwa CAF Champion ke itse gore go ka dinomoro tse di newang batshameki go a patelesega gore 10 ya paro ka ntlha go na le mo dinomoro di felelang gone yaanong le ka tsela ya simolotseng setlha ka teng ke tsaya gore ya go mo ita tsebe thata eh, Patrick Maswangae ke sa mo tlhaeletse matlho ta kgwele ya dinao Patrick Maswangae wa itse ke tshwengwa ke maitsholo a gage ga ga nthobatse Eh, ke ke rrapelwana ka no e buang malobeng ka ntlha gore ba itse gore ba moraya ba reng gore a ba- a- ba mo- ba mo- ee. ee a ba simolola ke bona se a se dirileng gape moralo mo ga ke itse gore gape morelo moreetsi a reng ga ke itse ebile ga ke buelele gape ebile ga ke re se gape moralo a se dirileng se siame o je mme o ka se iteye mosamedi ka sekgono Yeah. mo Go sa lefapheng kgathalesege gore go go sa ile kae. kgathalesege go sa kgathalesege mme go bua nnete um leshome leo nka be le bewa oje a le bewe leiketlepele ka gore le vincent pula kile ya para mo caf champions league mme ke tsaya gore nomoro eo thata ebile ko setlhopheng sa leno pirates o bua ka ka jomosono ke ke motho e leng gore o bua nnete ke bona dikgatiso hela ka nako ya gage sentle mme ebile ke tsaya gore le ko lapeng ne ba ise ba akanye gore go ka nna le go ka nna le raorawa gore go ka kwana mme ke tsaya gore a e bewe o je ka ntlha gore e, e, e bokete thata gore ga o e apere o ke bokete jwa jeresi leina la setlhopha sa orlando pirates le nomoro ya kore ke go ba go ka ke itse gore wa kgona a e go e palama go e fologa seo se ka mo se ka se ka mo thusa ka fokotsa kgatelelo mme a itse gore go tloga yaanong ko dressing room le la go go- go futhumala warm up a itse gore yaanong ga e se tlhole apere go bokete
a re solofele gore um ka gongwe um ka mokgwa o besiteng ba e beile gore o tla e apara a ka diragatsa bontle mosimane yo wa ambulance ya ka kwa tembisa ke bua ka tito eh, a re solofele gore o tla dira sentle mo metshamekong eo fa re tswa mo motshamekong o wa champions league wa tlhopetsa lona pirates ebile re konosetsa um thulaganyo ya rona mo tsatsi la gompieno Betway Premiership ba ntshitse letlha semmuso jaanong re tla e bona metshameko tla be tshamekiwa kgwedi e e tlang ya lwetse le malatsi a le lesome le bone o solofetse ditlhase di feng mo eh, fa o lebeletse fela orlando pirates sundowns a di tla tswelela jaaka ntse di dirile mo setlheng se se fetileng kgotsa o bona go tla na le kgwetlho e e tla tlisiwang ke ditlhopha tse dingwe ga se re bone ditlhopha tse dintsi ka gore ga di tshameke mo metshamekong ya m t n eight mme fela wena ka maikutlo a gago a o bona sundowns e tla dira se se dirileng pirates le one fela jalo go bua nnete o je ka tsela e ne ke lebeletse mamelodi sundowns mo bekeng e fetileng ka tsela tshipi ga o na le matthew simpete ke tshwenyegile nka se kgone go ka e fitlha ke tshwenyegile e ditshono ba di bone tse e leng gore batho ba bantsi nkutlwe ba bua ba re ga re bua nnete fela ga nkae ba dirise ditsholo tse di bonweng ke Peter Shalule le Lucas Ribeiro mo karolong ya ntlha motshameko nkae ba feditse ka setlhopha sa Polokwane City kgang ke gore ga ba ka ba di dirisa kgang ke gore Polokwane City kgonne go ka bona ditsholo ke se e leng gore ke ke ipotsa gore ebile gape Mamelodi Sundowns ba tla ba fetotse ba dirisa matlhakore thata ke manqoba nqithe ebile ga ira sephiri o buile pele ga setlha se thankgologa ka kgaisano ya MTN gore ke batla gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns kgotsa setlhopha se ke se katisang re dirise matlhakore ke tsaya gore Mamelodi Sundowns go a go nna le ditlhopha tse e leng gore di a ba kgopakgopetsa mo setlheng se ebile ditlhopha tse dintsi di a go dumela gore ke nako ya gore ba kgone go ka tlhola gore ba tswala yang sekgala se e leng gore ntse se butswe ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ke dumela gore Orlando Pirates cape town city ba e leng gore le bone ga ise pelo a ka ga ise wele sentle ne ke solofetse go le gontsi ga ke itse gore ne ke irwa ke go bona kamogelo mokotso hashim domingo le fortune makarenge ba simolola mo mpeng ya lebala ga ise ba momagane sentle mme eric tintla ke dumela mo go ena ka mokatisi fela ke dumela mo go manco ba nqitile jose riviero gore o tla bona go dira ka tsela e ntseng yang gore ba momagane batshameki bao mme ke dumela gore maina ao ga ka kopano cape town city ya gona setlhopha se sepopote se se nkitantse fela cape town city o je ke gore motlhaba dintlha ga ga ise- mo- tshwanetse be go batla motlhaba kore ga se sephiri tshwanetse be go batla motlhaba dintle e o nang le maitemogelo wa itse fa o bua ka ntlha eo ya go na le ditlhopha tse pedi tse ke nang le go tsaya madi a ka a bofelo ke A ke dumela mo go bofelo tsone di pedi ke ditlhopha tse ke dumelang mo go tsone cape town city setlhopha sa super sport united ga ke itse gore goreng mme go na le lebaka lengwe fa fa ke lebeletse boineelo, fa ke lebeletse mokgwa tshameko, fa ke lebeletse mokgwa o batshameki ba bannye ba dirisiwang ka gone mo ditlhopheng tse, ke ke na le gore go na le selo sa gore ba tlhoka lesego. Setlhopha se ka lero la seeng bare at any time ba ka tsaya team e nngwe le nngwe e ba batlang go ka tshameka kgatlhanong le yone. mme fela ditlhopha tse pedi tse di tlhoka lesego cape town city setlhopha sa super sport united la ka le rabi um eh, ke lebogetse nako ya go um eh, sumane wa etsho ke a solofela gore ba itumetse le bone kwa gae motho etso re ikhutlisa fa ya beke e eh, ya metshameko ke a solofela gore mo bekeng e tla re tla bo re tla re go rwaletse gopola gore mo bekeng e tlang re tla bo re lebelela metshameko ya Bosetšhaba, Tlhopha sa Aforika Borwa, tla bo se thulana jalo fa ke sa fose le Uganda ka kwa lebaleng la Orlando mme re tla lebelela metshameko eo um tota tla tshameka mo kgweding ya lwetse um maitshwarelo mo kgweding ya lwetse mme mo bekeng e tlang re tla leka go lebelela metshameko eo ya bo ya boditšhabatšhaba e le metshameko ya setlhopha sa bafana bafana Pele Jacobs, Raurau, re dirile re kopana gape mo nakong e tlang.